Бүген без Рәхимле мәчетендә, минем әңкәмәдәшем Илһам хәзрәт Миннегалиев. Әссәламегаләйкүм. Әссәламегаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Илһам хәзрәт, без бүген Өшкерү темасына тукталырбыз, җеннәр темасына. Әлеге темага инде безнең бик күп кенә чыгарылышларыбыз да багышланган иде, әмма халыкка ул тема кызык һәм халыкның тагын да күбрәк мәгълүмат беләсе килә, шуңа күрә бүгенге темабыз тагын Өшкерү, җеннәр темасына тукталырбыз. Иң элек шуны сорыйсы килә, сезгә эшкертергә мөрәҗәгать итүчеләр бармы?
Әлбәттә, эшкертергә мөрәҗәгать итүчеләр бар. Алар инде күбрәк менә балаларны эшкертәләр. Балалар авырып китә дә, йә йоклый алмый, менә йокысы алышынды, дип инде менә төрле шундый очраклар булып тора инде. Күбрәк шул балаларны эшкерәбез. Ә нинди очракта эшкөртергә мөрәҗәгать итәләр? Менә шул әкрен генә җен темасына кереп китәбездер инде. Нинди сәбәпләр белән киләләр эшкөртергә?
Менә әйтеп үткәнебезчә, шул балалар белән алар борчыла бит инде. Йә төнлә йоклый алмый, йә саташа, йә йокысы алышынды дип инде менә Шундый сәбәпләр белән. Йә җылый дип инде менә балалар көйсезләнә дип борчыла дип инде өшкертергә килергә тырышалар. Һәм инде файдасын да күрәләр. Файдасын да күрәләр, нәтиҗәсе дә бар. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръән Кәримдә Коръәндә сезгә шифа бар дип безгә күп аятьләрдә әйтә. Шифа иман китергән кешеләргә шифа бар дип инде. Менә шул Өшкертергә килүчеләр Аллаһы Тәгаләгә ышанып, Коръәнгә мөрәҗәгать итәләр икән, Коръәннән шифа эзлиләр икән, инде бу иман билгесе.
Әйтүчеләр бармы, менә миңа җен ияләшкән төсле, шуңа күрә өшкерегез әле мине, дип? Менә бу мәсьәләгә килгәндә, җеннәр дигәндә инде бик сак булырга киңәш итәм. Чөнки җеннәр бар. Җеннәр бар, җеннәрнең цивилизациясе кеше цивилизациясеннән алда, ул Менә безнең күзлектән караганда, ул параллель дөнья дип тә әйтәбез аларны, җеннәрне. Без алар ның дөньясына керә алмасак та, алар безнең дөньяга кереп, кешеләр арасында, алар безнең белән хәтта идарә итә алалар, кешегә керә дә алалар. Әмма җеннәрдән дә сакланырга кирәк. Аларның иман китергәннәре, мөселманнары да бар, мөселман булмаганнары да бар. Менә алар инде кайберләре чыннан да кешегә тәэсир итеп, аларның эченә кереп урнашып, алар белән бергә яши һәм кешегә бик комачаулыклар тудыралар. Әмма кайвакытны менә өшкертергә килүчеләр була бит инде, җен кермәде микән дип төрле сәбәпләр белән. Без аны бер ничек тә тәгаен әйтә алмыйбыз, сиңа җен кергән һәм җен кермәгән дип тә әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә инде, әгәр дә өшкертергә тели икән, өшкертеп, дога укыгач, дога бит инде ул төрле золымнардан, төрле авырулардан, шул ук җен керүдән дә, шул ук тән авыру, рухи авырулардан да дәвалый торган Коръән аятьләре бар. Ә менә бу җен ияләшү, ул балаларга ияләшә аламы, әллә инде зурларга гына ияләшә аламы?
Җен балаларга да, зурларга да ияләшә ала. нәселгә дә керә ала, буыннан-буынга, нәселдән-нәселгә дә шулай саклана ала. Җеннәрдән бик сак булырга кирәк. Әмма теге өшкерү темасы булганда инде җен темасы белән генә бәйләргә ярамый өшкерүне. Җеннәр Белән артык мавыгып та китәргә ярамый. Аллаһы Тәгалә әйтә бит, Сакланганны саклармын, ди. Кеше нәрсә уйласа, шул була дигән әйберне бөтенебез беләбез. Мысли материализуется дип әйтәләр. Әгәр кеше җен турында уйланып йөри икән, ул җенләнергә мөмкин чыннан да. Шуңа күрә алар белән бик уйланырга, аларга нык бирелеп китергә ярамый. Аллаһы Тәгаләгә тапшырылып, Бисмилләбезне әйтеп, тәһарәтле чиста пакь йөрсәк, гыйбадәтләребезне үтәсәк, җенгә урын калмый, менә җеннән саклануның чарасы шул. Аннары өшкерергә килгәндә дә, менә өшкертергә дип хәзрәтләргә килү, мәчетләргә килүгә караганда, үзеңне үзең өшкерү күпкә хәерлерәк. Чөнки күпкә хәерлерәк, пигамбәребез дә шулай эшли иде, пигамбәребез үзенең заманында, өшкерү башкара иде үзенә үзе авырып киткәннән түгел, профилактик чара буларак. Әйтик, ул өч тапкыр менә ахыргы Коръәндәге ахыргы өч сүрәне Ихлас, Фәләх һәм Нәс сүрәләрен укып, кулына өреп, төкергән кебек өреп, бөтен тәненә буе җиткән кадәр сыпырып чыга иде йокларга ятыр алдыннан. Һәм шуны ук инде Гайшә разыяллаһу анһа Гайшә анабызга дагын куша иде, Әйдә син дә шулай эшләде дип инде, авырып киткән вакытта инде шулай эшли иде. Әлбәттә, пигамбәребез башка төрле догалар белән дә өшкерә иде үзен. Башка төрле, әйткәнебезчә, ул парафилактик чара буларак эшли иде моны. Әмма менә Коръәннең ахыргы шушы өч аятьләре иңгәннән соң, ул башка догаларны кулланмый башлады һәм шушының белән генә өшкерә. Менә безгә дә инде иң хәерлесе, менә шушы Фатиха сүрәсе белән өшкерү бар. Фатиха сүрәсен укып, хәтта елан чаккан, зәхмәттән котылганлыгы турында да бар, менә риваятьләрне беләбез. Һәм инде Аятел-көрси укып, өчәр мәртәбә шушы Фатиха сүрәсен, Аятел-көрсине укып, Ихлас, Фәләк, Нас сүрәләрен укып, үзеңне үзең өшкерү иң хәерлесе. Бигрәк тә профилактик яктан, менә врачлар да әйтә бит инде, чирне дәвалаганга караганда аңа профилактика үткәрү хәерле. Монда да шулай, үзеңне үзең өшкерү. Аннан соң менә мәчетләргә киләләр өшкертергә. Кайбер кеше, Мәчеттә булсын, өендә булсын өшкерү белән шөгыльләнә икән, әгәр дә ишетәсез икән, фәлән җирдә бик яхшы өшкерүче бар икән дип, бик сак булырга кирәк. Чөнки бу кешеләр нәфескә бирелеп, үзләре үк бозымга кереп китергә мөмкиннәр. Бозым салучылар, хәтта җен белән эш итүче өшкерүчеләр бар, Алла сакласын. Үзләре дә нәфескә бирелеп, Үзләре үк шундый бозым салып, аларга килеп торсыннар, йөреп торсыннар, менә шундыйлар бар, Алла сакласын, шуңа күрә иң хәерлесе үзеңне үзең өшкерү. Бу инде акча эшләү теләге белән дә генс шулай өшкерүчеләр күбәеп киткәндер. Ник менә бит инде кеше бит инде өшкертергә барган кеше акчасын тыгып бара. Әйе, әйе.
Ну акчасын тыгып килгәч инде ул хезмәте тиде, вакытын бүлеп бирде дип акчасын түли аңа. Әйе. Менә шул акча түләү, җиңел генә акча керә. Гел җиңел үк дип тә әйтмәс идем, өшкерү ул гел җиңел әйбер түгел, чөнки чыннан да бозым, җен кергән очраклар булса, ул җен бит әле аннан чыгып, шул ук өшкерүчегә дә тәэсир итәргә мөмкин, аңа зыян салырга мөмкин. Шуңа күрә ул җиңел түгел. Шуңа күрә аның ие хезмәте түләнергә дә тиеш инде. Әмма менә шушы шушы ул алуы да аның теге рөхсәт ителә шәригатьтә. Әмма нәфескә бирелеп, аны кәсеп итеп, гел шуның белән генә шөгыльләнергә ярамый. Чөнки пигамбәребез заманында алай эшләмәделәр. Кем Коръәнне укый белсә, кемгә мөрәҗәгать итсәләр, мин өшкереп ал, һәркем өшкерә иде. Аерым бер кешеләр төркем төркеме түгел. Мисал өчен, әти мин өшкерә әле дип бала әйтә икән, әтисе өшкерә, әни өшкерә әле, әнисе өшкерә. Әби өшкерә әле, әбисе өшкерә, йә күршесе, кем кемдер менә өшкерә, укый белә, өшкерә инде. Монда инде Коръәнне дөрес итеп укуы кирәк. Әгәр дә хаталы укысаң, хаталы укысаң, бәлки теге җен кергән булса, җен дә вакытлыча чыгып торыр, һәм инде менә бу хаталы укып, ул теге җен кешеләр белән уйный гына, уйный гына, кәсеп итә башлый, җен дә гел үзен кызык ясап, тамаша ясап инде бер чыга, бер керә, аннан соң айлар буе йөри кеше. Әле бит аның икенче ягы да бар, менә өшкерүчеләрнең инде кәсепкә әйләнгәч, аңа кемнеңдер авырып килүе кирәк. Әйе. Кемдер килеп торуы кирәк, ул көтеп тора. Һәм инде әле кайвакытны менә ишетергә туры килә, менә безгә ди өшкерүче ди бер ай йөрергә кушты ди. Ну каян алып әйтә ул бер ай йөрергә кушты? Ну бер ай йөргәч акча күп керә шул. Менә шул шундый ягы да бар. Инде Алла сакласын. Менә бүген өшкерергә дип килделәр икән, бүген өшкереп җибәр, иртәгә дә кил, берсе көнгә дә кил, бер ай буе йөр, дип инде кешеләрне андый нигә ярамый, алай эшләргә ярамый. Чөнки шифаны Аллаһы Тәгалә бирә, без укып, сәбәбен кылабыз, Коръәнне дөрес иттереп укып, Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз, ихлас булып, Аллаһы Тәгалә менә безнең ихласлыгыбыз өчен, шушы өшкертүченең ихласлыгына күрә, ул даваны бирә йә бирми.
Шулай ук менә сез әйтеп киттегез, әти, әниләргә дә мөрәҗәгать иткәннәр, өшкерәләр мине дип. Димәк, әти, әниләр дә балаларын өшкерә ала үзләре. Әлбәттә, әлбәттә.
Иң, иң хәерле өшкерү, иң тәэсирле өшкерү, әти, әнинең баласын өшкерүе, баласының әти, әнисен өшкерүе, туганнар арасында булган өшкерү, иң хәерлесе. Әлбәттә. Үз-үзеңне өшкерү турында әйтеп тә тормыйбыз. Үз-үзеңә, менә үзеңә теләгән кадәр, син ничек тели аласың, менә авырып киттең, Сиңа кем тагын тели, ала үзең теләгән кадәр сиңа шифаны. Шулай бит инде. Шулай булгач, иң тәэсирле, иң үтемле өшкерү ул үзеңне үзең өшкерү һәм туганнарыңны, якыннарыңны өшкерү. Ә менә бу өшкерү догаларын яттан белмәсәң, аны укып өшкерергә мөмкинме? Мөмкин.
Мөмкин, һәм Коръәннән карап, аятьләрен карап, дөрес иттереп менә укыйммы, аны тикшертеп, алай укырга да мөмкин, карап өшкерергә дә мөмкин, чөнки без аны дөрес иттереп укырга тиеш. Әле ул хәерле дә, әгәр дә без шикләнәбез икән, үзебезнең дөрес итеп укый алмавыбызда, без аны карап та укый алабыз. Ә өшкерелә торган кеше нинди нәрсәләр тоя менә үзен өшкергәндә? Мәсәлән, аннан җен ияләшкән икән, тоямы ул аның ничектер җеннең аннан чыкканын, сизәме?
Ул төрле кешедә төрлечә була. Кайбер кешедә ул сизелмичә генә чыга, кайбер кешедә сизелергә мөмкин. Әйе, кайбер кешедә инде менә аны тәгаен әйтеп булмый, җен чыкты дип тә. Менә кайбер кеше менә мин күрәм ди. Бәлки аны менә шайтан килгән, менә өшкерүче өшкергә тотына, шайтан килгән дә, шайтан күзенә күренә башлый, менә мин бу кешедән җен чыга дип. Теге кеше әле вата җимерә, дөрес иттереп укымый да торгандыр. Менә шайттерып шайтан күренә дә инде, Теге кешегә әзрәк җиңеллек килгән шикелле була инде, чөнки теге кеше ышана бит инде, килгән ул дәваланырга дип. Менә җен чыкты, күрдем, ди. Ну, шулай иттереп ышанып, шушы вәсвәсәгә бирелеп, кешеләр шулай иттереп йөрсеннәр, үзләре генә бернәрсә эшләмәсен, кемдер аларга укысын, вата-җимерә укысын, шунда хаталы укысын, дип инде шайтан бот чабып көлә аннан соң. Менә шушы ягы да бар. Шуңа күрә мин киңәш итәм, итәр идем, Бик менә миңа шундый фәлән чир кергән, миңа күз тимәде микән, миңа фәлән булмады микән, дип җөгерә-җөгерә өшкерүчеләрне эзләп йөрергә дип әйтмәс идем. Иң хәерлесе, үзең өйрәнеп. Чөнки менә Коръәндә дә әйтелгән бит, Коръәндә әйткән 82 нче аятьтә, Без Коръәнне мөэминнәр өчен шифа вә миһербанлык мәрхәмәт булганны иңдердек, золым кылучыларга исә хәсрәттән башка ул һичнәрсә өстәмәячәк дип әйтә. Ягъни, мөэминнәргә, иман китергән кешеләргә шифа бирә. Иман китереп, иң беренче без иманга килергә тиеш, Аллаһы Тәгаләне танырга тиеш, ихласлы ышанырга тиеш. Әгәр юк икән, юк, Аллаһы Тәгаләгә ышанмыйбыз, ярар, менә муллага барам да, өшкерүчегә барам да, ул өшкереп җибәрә дә, шул терелсәм, шул җитте, минем дин тотарга вакытым юк, дип яшибез икән, бу инде ялгыш фикер. Менә ул безнең шайтан белән Шайтан катыша, ул өшкерүгә дә һәм инде шайтан безгә Күрсәтә, менә сиңа шифа килгән шикелле, дип, ул тәэсир итә шулай иттереп. Һәм инде нәтиҗәдә кеше күпмедер вакыттан тагын авырып, тагын килә. Шулай иттереп йөриләр. Менә бу кеше инде мин өшкердем, минем шифа тиде, дип инде ул һавалана башлый, мин-минлекләнә башлый, үзенә үзе соклана башлый, менә минем шифам тия икән, файдам тия икән, дип. Әмма шәригатьтә Харам булган юл белән файда күрергә Аллаһ Тәгалә тыя безне. Харам юлган, харам булган юл. Ягъни, ничек ул харам булган юл? Менә бигрәк тә, Алла сакласын, өшкерүчеләр күрәзәчелек итә башласа, әгәр дә өшкерүче, менә ничек аерып була моны? Әгәр дә өшкерүче янына килгәч, ул әйтә башласа, сиңа фәлән хәтле көн йөрергә кирәк, Монда инде шикләнергә. Каян белә ул фәлән хәтле көн йөрергә кирәген? Әүлия түгел бит, пигамбәр түгел бит ул. Әйе. Без Аллаһы Тәгалә белдергәнне генә беләбез. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә белдермәгәнне ниндидер кереп китәбез икән, безгә, димәк, шайтан безгә пышылдый колагыбызга, аң астыбызга, подсознаниегә. Шуңа күрә менә бу әйберләрдән сак булырга кирәк. Берсе. Икенчесе инде, сиңа күз тигән, сиңа җен кергән дип тәгаенләп әйтә башласа, Ә каян белә? Аны беркем дә белми. Җен кергән, күз тигән дигән әйберләрне без аны, әйе, белә алмыйбыз. Җен кермәде микән, күз тимәде микән дип теге шик белдерә алабыз. Әмма теге җен кергән дип, кистереп әйтеп, кешене куркытып, кешене пошаманга салып, инде аны һәрдаим теге өшкерергә йөртә торган иттереп, алай иттереп ярамый. Әйе, әйе. Инде аннан соң инде җен керә дә керә инде. Менә шайтан керә, шайтан, җен, алар бер бит инде, бер кавемнән. Менә алар бит инде шушы эшкә, менә шушының белән шөгыльләнеп, мавыгып ятсыннар, кеше Аллаһы Тәгаләгә намазга басасы урынга, менә шулай иттереп йөрсеннәр, шулай иттереп, нинди проблемасы булса, өшкерүчеләргә, күрәзәчеләргә йөрсеннәр дип, шайтанның бөтен тырышлыгы шушы була иде. Аннан керә, бу эшләрдән бик сак булырга кирәк. Иң хәерлесе, әйткәнебезчә, үзеңне үзең өшкерү, гаиләңне өшкерү, үзең иманда булып, догаларны укып, профилактик йөзеннән аятьләр укып, йокларга ятканда аятел-көрсиләр укып ятырга кирәк. Һәрвакытта тәһарәтле, чиста, пакь йөрергә кирәк. Чиста кешегә җен тәэсир итә алмый. Җен кача, шайтаннар кача, фәрештәләр саклый торган була. Тәһарәтле, госелле, чиста, пакь йөрергә кирәк. Шулай ук менә сезгә эшкертергә йөрүчеләр бар дидегез. Башка дин вәкилләре килә аламы эшкертергә? Эшкертергә,
ничек дип әйтергә кирәк, бөтен кеше килә ала. Ул башка диннәрнең үзләрендә дә гем үзләренчә өшкерү, дога кылу тәртипләре бар. Әмма без теге мөселман буларак бит инде мөселман кешеләрне мөселман тәртибе буенча, ислам дине тәртибе буенча Өйрәтәбез. Менә Коръәндә әйтелгәнчә, иман китергән кешеләргә шифасы бар Коръәннең, ди. Әмма иман китермәгән кешеләргә ул, ди, золым гына булыр, ди. Ягъни начар тәэсир итергә мөмкин. Аларның, ягъни Аллаһы Тәгаләгә ышанмаган кешеләрнең көферлеген генә арттыра, дип аятьләр турында әйтелә. Иманлы кешеләрнең иманын арттыра, көферләрнең көферлеген арттыра, дип. Шуңа күрә инде Әгәр дә килә икән өшкертергә, ул кеше иман китергән булуы кирәк, иман китерү кирәк. Мөселман булу, аларга менә исламның тәртипләрен аңлатырга кирәк. Шушылай эшләгәндә инде менә безнең өшкерүебездән файда була, кешенең дин юлына басуына сәбәп була.

Хәләл, мөселман кешесенә ашарга яраган ризык, кылырга яраган эш-гамәл. Ул адәм баласының тормышының барлык өлкәләрендә дә, эштә, ял итүдә, кием, гаилә һәм эш мөнәсәбәтләрендә, төрле хезмәт күрсәтүдә кулланыла. Дөрес яшәргә өндәүче хәләл кибетенә рәхим итегез! Сатуда хәләл ит ризыклары, шәригать кануннары буенча тегелгән киемнәр, бизәнү әйберләре, Исле майлар, болар барысы да сезнең өчен. Дүшәмбедән кала атнаның һәр көнендә 8 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр эшлиләр. Адресы Мамадыш шәһәре, Тукай урамы, 18 йорт, База янәшәсендә. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman?